Oromummaa jechuun maqaa himatuu qofaami. Lallabatuu qofaami. Ma'aragii fi ulfina wahii moggaafatuudhaa miti. Islaamummaa jechuun hujiidha. Islaamummaan ilmaanitti dabruu jechuun itti hojjatuudha. Salaata salaannu kanaatu isiidha. Soomana kanaa isiidha. Zakaa kanaatu isi. Hajjii amma yeroo naa fi ati wajji haasoynu kana. Xayyaarri hujjaaja buusaa jiru, kaan fe'ataa jiru. Tanaatu Islaamummaadha. Khabajaa haadhaa abbaa kenninu tanaa Islaamummaadha. Rahimummaa nuti jabeessnuutu Islaamummaadha. Da'waa nuti goonu tanaatu Islaamummaadha. Haraam waan Rabbiin nurratti godherraa fagaachutu Islaamummaadha. Islaamummaa jechuun hujii fi hujmaata, hujii nuti hojjannu tanaatu isiidha. Yoon kaan Islaamummaan tun maqaa taatee hafti. Maqaan ilmotti dabarsuun tahu, maqaan dhaaluun tahu, hujiidha namni nama dhaalchisa, hujiitu dhaalama. Hujiidhaa har'a waan abboota irraa dhaalle kana bareechinee, barannee, tolchinee, itti dalaynee ilmoo amata 50 as booda dhuftuuf nutilleen faraqaa teenya dabarsina. Waan bareedaa dabarsinee biraa deemna. Kanaaf wanni akka gaaritti naa beektan Islaamummaa jechuun hujiidha. Hujii hojjannu tanaatu isiidha. Har'a dargaggeessas tahee shamarranis tahee sheekkotas tahee abbootas tahee naggaadees tahee qotee bulas tahee barataa fi barsiisas tahee Islaamummaan har'a nutti haajamti. Dargaggeessi isiin qabdu nuu kana. Dargaggeessi Islaamummaan qabdu nuti har'a jiru kana. Shamarran Islaamummaan qabdus nuu kana. Manguddoon Islaamummaan qabdus nuu kana. Sheekonni Islaamummaan qabdus nuu kana duuba. Addiinu kitaaba xiqqaa tokkoo ture. Maqaan isaa nama ajaa'iba. Islaamummaan bakki itti dadhabatte. Islaamummaan bakki itti dadhabatte. Beeyna ajzi ulamaa'ihaa wa jahli abnaa'ihaa jetti risaalaan xiqqoon takka du. Kitaaba xiqqishoo takka waan akka qarxaasaa Maal jedha kitaabni xiqqaan kun? Bakki Islaamummaan itti humna dhabde, bakki itti Islaamummaan laafte, bakki itti Islaamummaan bakka deemtuuf ga'uu dadhabde, dadhabina sheekkan isiiti fi wallaala ilmaan isiiti jedhu. Islaamummaa nuti wallaaluun Islaamummaa hamilee buuse. Islaamummaa nuti wallaaluun Islaamummaa jabeenya dhoorge. Islaamummaa bakka deemtuuf gahuu hanqise. Islaamummaa akka hokkoltu taasise. Islaamummaa bareedduu itti amannu tana barnootan haa utubnu. Barnoota ati barattu kanatti illee haajamti. Dargaggeessa kanatti haajamti. Akkuma sheekkotatti haajamtu isinitti haajamti. Akkuma manguddootti haajamtu irra isinitti haajamti. Qaamni Nabi Muhammaditti aane sallallahu alayhi wa sallam fuula isaa taa'e sun carraa isa wajjin jiraachuudhaa warri argate sun manguddootu keessa jira, dargaggeessaa jira, dubartootaatu jira. Amantiin kan utubamte warra kanaani. Ka bu'urri sii lafatti gad dhabaa- dhaabbatee jabaatellee warra kanaani. Dubartii wareegama kafalte. Dubartii qabeenya fi diiniif kennite. Dubartii nabi wajji dhaabbattee isaan utubde. Dubartii saniin dhaabbate. Kadiijaan abshiir laa yukhziika Allaahu abadaa nabiin jette sallallahu alaihi wasallam. Jecha kana jecha laafaan seyin. Isaanii rifate. Isaanii dubbiin haarawni isaan qabatte. isaanii amriin dhibde innaa rifaatuudhaa galanii uffata mammaratanii nama huccuu nan mammaraa na hagoogaa na hagoogaa nan mammaraa jaan isaanii rifaatuu kana keessa jiru yaa khadiija laqad khashiitu calaa nafsii jaan nabi sala allahu alaihi wasallam dubbiin har'a na qabate kun waa dubbii laafaame yaa khadiija lubbuu tiyya irrattin sodaadhe jaan nabi sala allahu alaihi wasallam Qacello laali ilma kiyya, intala tiyya. Lubbuu tiyya irrattin sodaadhe yaa haadha mana kiyyaa ja'an. Maal jette Khadiijaan? Abshiir! Abshiir! Laa yukhziika Allaahu abadan! Innaka latasilu rahim! Akkanaa beeki! Bilaashitti himi ka Rabbi nama gargaaru. Abadan Rabbi sin xiqqeeysu abshiir! Ati wanni hin xiqqaanneef nama waan gaarii hojjatu, rahima maxxanfatta, keessummaa jabeessita, balaa guyyaa keessaa nama balaan itti buute gargaartan, nama amrii fiitiin dhaabbatuu hin dandeenye bira dhaabbattan, namni hujii bareedduu akkanaa qabu abadan Rabbiin isan xiqqeessu, Rabbiin sin xiqqeessu abshiir jette laa yukhziika Allaahu abada jechi kun hamilee namatti horatu. Cufti nama da'awaa godhu, cufti nama waa barsiisu guyyaa tokko wayita rakkoo seene nama abshiir sheekha, abshiir si wajji jirra, abshiir gargaarsi Rabbii si wajji jira nama ju'utti haajama. Guyyaa san dachii san gubbaa namni tokko namni jecha kana nabiin ju'u hin jiru Khadiijaatu je'een duuba. Warra kanaatu diin gargaaree beek. Warra wal irratti ilaaluumi taa'ee jaartiin jaarsuma irratti waa eeydu. Dubartoonni taa'ee dhiira irratti eegu. Dhiirti immoo deebitee sheekkota irratti eeydu. Namni dilli kun dhiiseetuma sheekkotii qofa irratti eegu. Warra kanaa miti warra diin ittiin nassaramee beek. Warra kaayoo qabatee gahee mataa isaa bahate warra saniin ka utubame. Qooda guddaa kanaan wareegama Sumayyaatiin wareegama awwalu shahiidatin fil Islaam dura nama dhiigni isaa karaa Rabbii keessatti bu'e. Wareegama Sumayyaa saniini amantiin har'a Sumayyoota har'a jiru dhaqqabde. Wareegama qabeenyaa, wareegama hamileedhaa. Ka Khadiijaan kafalteeni amantiin har'a Khadiijoota duniyaa gubbaa jiru dhaqqabde. Wareegama Bilaal kafaleeni dachii Makkaa keessatti jecha ahadun ahad umritti hin irraanfatamne. Jecha saniini Bilaalota hedduu duniyaa gubbaa jiru amantiin sababaa saniin dhaqqabde. Warra Nabi Muhammadiin sallallahu alayhi wa sallam laa naquulu laka kamaa qaalat banuu Israa'iila li Muusa idhab anta wa rabbuka faqaatilaa akkasan siin hin jennu

Dhiira galata kana beeyte. Guyyaa lola Uhuud dirmachuu haalli nama rifachiisu tokko Madiinaa keessatti argame. Rifate namni baarage. Warri ganda jiru dirmatee duula afaan baye. Duula as deemu afaan dhufan. Dubartii takkaa keessa ture. Hoggaa isiin ummataan walit dhufte, ilmi kee du'e je'aniin. Maal jetti isiin? Eyna Rasuulullaahi jetti duuba. Rasuulli hoo eessa jira sallallahu aleyhi wa sallam? Jaarsi keetilleen du'e bar! Mee ergamaan Rabbii eessa jiran? Obboleessi keetilleen du'e bar! Mee nabiin eessa jira? Obboleessi isiin yaachisu, jaarsi isiin yaachisu, ilmoon isii isiin yaachiftu nabiitu isii yaachisa sallallahu aleyhi wasallam. Maaliif nabiin isii yaachisa? Diiniif yaachisa. Isa kanaatu diin lafarra deemu jechutti beeyti. Odo deemtu nabi bira geeyse. Kullu musiibatin ba'daka jalalu. Yaa ergamaa Rabbii! Musiibaan feete hundi musiibaa teessan biratti xiqqoodha. Ka isinumti najaa nuu baatan wanni nu yaachisu hin jiru jette. Ilma dhabdee, jaarsa dhabdee, obboleessa dhabde. Warra kanaatu asiin gahe. Ar'a eenyu namni bakka san dhaabbatu? Gadaa ar'a bara 446 lakkaawwanne kanatti an amma qissaa himuufiimi kanin deemu. Akkanarra wanni kun nu bira dhufe ar'a biyya Adaabbaa keessaa Khadiijaa tam qabdi amantiin? Sumayyaa tam qabdi? Bilaal kam qabdi? Usaamaa kam qabdi? Warra Jiruu fi jireenya isii kenne san ar'a nu keessaa argatuu hin qabdu? Nu keessaa argamti moo nuti hundi akkas ta'uu nu barbaachisa? Maaliif ustaad? Afaan Oromoo ni beektanii silaa isin? Maa ustaad afaan Oromoo kan hin haasawu ni beektanii isiniin jee? Yoo waan ni beeknaa yoo waan beeknu. Har'a nuti warri Adaabbaa haa jennu asirraa haasa'uu jirra. Akka gadaa sanii ta'uu barbaanna moo hin barbaannu? Kanan isinirraa barbaadu wanni ustanis adaba keessan booda manatti hin galattan. Hangan amma ani isinitti haasa'u immoo akkan an haasa'utti na wajji deema. Isinii gala afaan Oromoo? Booda hogga galtan adaba keessan oofadhaa waan rakkoon hin jiru kun. Dachii rabbii bal'oodha. Har'a shamarran Biyya tana keessaa amantiin qabdu eenyu? Dhiirti, dargaggeessi, biyya tana keessaa amantiin qabdu eenyu? Eenyuun jedhu? Ee, namni amma ana duratti nuyi jechuu dadhabe boru maal ji'u ta'an beeku beeke ani. Halaafinnata kanaatu nurratti dabre. Jaalanneetii miti. Jaalanneetii miti. Dirqiidhaan deema. Dirqumaan nurratti dabre. Harka baafnetii mi ka qeeballe.

Diin hammana ga'u Rabbi nu badhaase. Ati Rabbi gabbarta, namni biroo loon gabbara. Ati Rabbi gabbarta, namni biroo muka gabbara. Ati Rabbi gabbarta, namni biroo waan ufii tolche gabbara. Ati Rabbi gabbarta, namni biroo malkaa fi gooroo gabbara. Ati Allaaha gabbarta, namni biroo sheyxaanaa fi jinnii gabbara. Kana Rabbi si badhaasee beeki. Waradiitu lakumul islaama diina Islaamummaa sii file silaa arra namuma loon gabbaru taata atis du Nama jaldeeysa gabbaru qamalee gabbaru ee miskiina wallaahi Amma sii galaa Waa lama ga ta gaafa jaahiliyyaa takka yoon yaadadhe ni kofla takka yoo yaadadhe ni booya jee jedhan Umar binu Khaxxaab. Hangam takka qissaan sahiiha maraattu malee atuu nan gaafattu. Yaa miskiina. Miskiinummaan waan takbiiraa itti godhan hin qabdu. Takka na kofalchiifti, takka na boochiftii jeejan Umar. Tana boochiftu. Ummanni Arabaa odoo Islaamummaan hin dhufin aadaa fokkattuu takka. Dubra jirtuu awwaaluudha qaban. Dubra lubbuun jirtu fuudhanii awwaalan. Hedduu aadaa fokkattuu turte. Waan gara jabeenya takkaa gadaa tokko keessatti hin argamin gadaa san keessa jirti. Intala tiyya takka awwaaluu deemee akkas jaajaan hangam takka dhugallee Umaritti hin fudhadhu haasawa jechumaaf isiniin jaa. Anaa isii awwaaluu boolla qotu, isiin areeda irraa dhukkee na haxooyti jee jee duuba. Dhukkee irraa haxooyti. Inni immoo boolla maaliif qota? Isii awwaaluuf qota. Guyyaan waan kana yaadadhe ammalleen hin booya jee jaan duuba. Guyyaan hin koflu immoo timira tolchinee, timira firii keessaa baasanii, timira qooshaa godhanii, qooshaa ni beektanii mii? Deebinee harkaan tolchinee akka nama qiixxaa buusuu deemu suuraa yooaa'u bifa taabotaa goonee deemnaan jee duuba. Yeroo ibaadaaf deemnu itti sujuunna jee timiruma san keenyee. Hoggaa beeloyne immoo irraa murree nyaanna jee isuma san. Tana hoggaan yaadadhe nin koflaa jee jaantu. Kanarraa Rabbi si baasee beeki. Allaaha tokkicha si gabbarsiise. Gabricha Rabbii taate bada- badala gabricha namaa taatu gabricha Allaahaa taate. Waan afaan hin beekne fi waan nam tolcheedhaaf gabra ta'urraa baatee Allaaha tokkicha gabricha taate. Waan maaragii namaan kennine, ulfina namaan kennine, kabajaa namaan kennine, waan sin guddif. Waan sin guddifne irraa baatee Allaaha tokkicha lakka isa gabbartuun darajaa ol si fuudhu. Lakka isa gabbartuun guddataa deemtu, lakka isa gabbartuun guddataa deemtu, diliin tee salphinni sirraa bu'aa deemu, salphinni sirraa kufaa deemu, guddinni sii sabataa deemu, Allaaha tokkicha saniif Rabbiin gabroota si taasise. Sibghata Allaah, wa man ahsanu min Allaahi sibghaa. Ar'a gaa maadhaa qaddamta lidiinik? Maal diiniif goonee? Gadaa tana rabbi nu godhe dargaggeessi dur guyyaa qaba innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa gadaa tokko keessa dargaggeessi argame gadaan kun gadaa nabi muhammad duraati sallallahu alaihi wasallam haalli biyyaa hammaate qajeeloon dhaggeeffadhu gattaa gattaa tanallee dhiisi birraam Haalli biyyaa hammaate. Biyyi jallatte. Jallinni jalaa ka'ee mootummaa ga'e. Jallinni hamaan hogga gubbaa gad deemu beeki. Jallinni guyyaan inni hammaatu guyyaa gubbarraa gad deemu, guyyaa ajaja ta'ee gad dhufe, guyyaa qaceelfama ta'ee dhufe guyyaan kun guyyaa hamaadhaa beeki. Ajajni, jallinni, qaceelfamaan guyya gubbarraa gad bu'e. Namni tokko biyya tana keessa biyya san keessa ka jiru amantii takka akka hin hordofne taasifame labsiin. Biyyi gara malee deemte. Namni sodaate. Humna dhabe. Yaada dhabe. Waan argame qeebaluuf dirqame. Dargaggoota nama torbaatu keessaa hafe. Qajeeloo dhaggeeffadhu. Dargaggoomni nam torba mataa wali qabatee malli maal waliin jee. Haa'ulaa'i qowmun attakhadhuu min duunihi aaliha. Lowlaa ya'tuuna aleeyhi bisulxaanin bayyin. Tuutti tun wal mari'atte. Nama torbaa beeki naa qabadhu qajeellootti. Quraana ni qaraataa ni beeyta. Tuutti tun waliin mataa qabattee dhiiroo malli maal jedhan. Ummanni keenya rabbi dhiisee gama biroo gore. Ummanni waan biroo filate dirqamaa dhufe. Nuti nama hamma kana maali malli keenya jedhan. Aboo dhumneetuma dabarra malee Rabbii achitti waan biroo hin gabbarru jedhan duuba. Nama torba biyya guutuu, Itoophiyaa guutuu jechuu beeki, Adaabbaami, Afooshaami beeki. Namni gariin Afooshan ufirraa ari'uu jechaahu lakkii an ufirraa deebi'ee karaa isin jettan deebi'ee jedha boru dhufeetii beeki.

hin mudanne beeki. Gadaa dur abboota gaafa dur Teediroos fi Yohaannisii fi gadaa san abboota keenya mudate. Tuutti qaama nu gabromsitee sammuu nu gabromsite malee shahaadaa nu afaaniin fuune tuutti nu nyaataa turte. Tuutti tuni dargaggeessi namni torba aboo eega gama rabbii gorre utaa wanni goonu jirru gaaruma tokko haa seennu jedha. Faawu ilal kahfi jedha. Akkamitti? Goda akkamitti? Ijoollee warra magaalaa, ijoolleen sun kitaabni hoggaa dubbatu ijoollee sooreyyii ummata biyya saniiti jedhan. Ijoollee kashinabbee mii beeki. Ijoollee sooreyyiiti. Ijoollee ka- bakka abbootii qabeenyaa ta ul- wan akkisiin itti guddatteetu jabaatii beeki. Ganaa magaalarraa gabba'uunu isaaniif du'aa beeki. Goda seenuumi. Magaalumarraa gabba'uunu. Abshiru rabbi qabadha yanshur lakum rabbukum min rahmatihi waliin je'an. Abadan rahmanni rabbii nu jalaa hin hafu. Rabbi nu gargaara. Rizqillee isaan nu godha rizqillee hin yaadinaadha. Nyaataa dhugiin teenya Allaaha irraa tokkicha qabanne jennee ummata kanarraa baanee goda tokko waashaa tokko seennee rabbitti haa hafnu je'an. Rahmanni rabbii achitti isaan dhaqqabe je'an. Rahmanni kun akka itti nama dhaqqabu hin beekanii beek. Gaafa garii bifa dhukkubaatiin si dhaqqaba ati immoo hin beektu gaafa garii ni shaaramtee si fakkaata ati hin beektu immoo rahmanni kun suma wajji jira si dachii goggoydu irra ciisu si algaa teepha irra ciisu si waan nyaatu dhabe rahmanni rabbii suma wajji jira beek rahmanni har'aa maal ta'e ka jara rafaa kajuu ta'e duuba ee miskiina masii galaa ni raffise umaa godhuu hin dandeessu rafaa abbaa firraa jool jool gosa dhuftanii mi rafaa masii galee Hirriba itti tuysiisa. Umrii walabisuu fi kahfiin salaasa mi'atin siniina waz amata dhibba sadii fixanii ka'an guyyaa tokko lafaa hirriba. Akka nama amma hirriba ka'e beelti nama rafee quufee ni beelaa ni beeytaami. Beelawee jarri kun. Rahmanni rabbii Goda san keessatti jara san jalaa hafee hafe moo rahmanni wajji jira? Wajji jira. Taarika ta'ee ilaa har'atti Qur'aana bannee qaraanurraa dhiira san qaraane innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa wanni ulfina nama godhu Wanni kabajaa nama godhu, wanni maqaa nama godhu wareegama ati diinii kafalteetu maqaa si godha. Wareegama sanii kabajaa si godha. Wareegama sanii maqaa si hambisa. Cufti nama naggadee maqaan saanii kutee beeki nama rabbi hin qabatin. Cufa nama mootomee filamee ni kuttee beeki wanni isaa nama rabbi hin qabatin. Wanni maqaa si godhu ulfinni kee kabajaan kee sharafni kee duniyaa fi akhiratti yoo diin rabbii qabatte qofaa beeki duuba.

dhiiratti oolloomtelleen dhiira taate. Warri waa haasawu akkam jaan? Beeyladaa jannata seentu keessaa beeyladaa afur ta jannata seentu keessaa sareen sun takka jaan. Daliila jettee nan gaafatin yoo maraatte malee du. Masii galaa namni gariin qalbii hin qabu. Yaa miskiina masii galaa. Ati gabaabdutti sareen dhiira wajjin saree meeqatu adaabbaa keessa jira? Saree meeqaatu Itoophiyaa keessa jira? Takkaa maqaa isii dhageessee? Ati takkaa sarichuma tokko ka TVtti illee fidanii sareen biyya biroo hedduu waa dalaydi illee beek hedduu fidaa turan ka nama halaakame baafte illee nama bishaan nyaate baafte hedduu jiraa beek mee saruma Itoophiyaa tana takkaa Hee miskiina amma sii gala. Saree meeqaa jira biyya tana takkaa dubbatee namni. Umrii saricha tokko qaraana umrii kitaabu yutla. Wakalbuhum baasixun ziraa'ihi bilwasiid maa dubbatameen je sareen biyya rabbii guutu sarichi tokkichi kun maa dubbatame mee wama takkitii tanaa laali. Gaafii manaa haa gaafii sii ta'uutu. Hujii manaa godhadhu. Saree dhiiratti saahibdee dhiira ta'e. Saree warra Rabbitti qab warra Rabbii ufii filate wajji deemtetu saree dhugaa ta'e. Sareen tuun sar taatee haftee beekh. Tuula sareen tun. Ar'a anilleen atilleen nama ta'uu ka dandeenyu yoo diinif ulfina kennine, yoo diinif kabajaa kennine, Yoo diinif jabeenya kennine, yoo diinif wareegama kennine, diinif waan qabnu kennine, diini wajji dhaabban mallattoo wayii ashaaraa hawaasa Adaabbaa wajji taanee mallattoo wayii keenya, dachii tanarra waa keenya, achi waa keenya, achi masgiida keenya, bakka takka madrasaa keenya, bakka takka ta bishaan dhugan keenya, bakka takka ta yataamaa keenya, guyyaa kana maqaan namaa jiraa beekhi. Guyyaa kana maqaan namaa jira. Nuti siidaa hin qabnu beekhi. Siidaa guyyaa duune nuu dhaaban hin qabnu huji akka islaamatti siidaan nuti qabnu hujii teenya Inna alladhiina aamanuu wa amilu saalihaat kaanat lahum jannaatul firdowsi nuzulaa siidaan nuti qabnu qalbii islaamaa keessa jira hujii ati hojjatte ta ummata islaamaa biraa qabdu Hujii ati hojjatte ta magaalaa tanarraa qabdu, siidan kee sani malee, siidaa guyyaa namni du'ee abaluu abaluu siidaa jedhanii namaa dhaabaniimi akka islaamattii beektu. Siidaa Hamzaa, siidaa Mus'ab, siidaa Abuu Bakar, siidaa Umar binu Khaxxaab takkaa dhageessee? Maa ustaaz? Siidaa jechuun ee Hamzaan Mus'ab Abii Bakar takkaa irraanfatamee Islaama biratti maaliif sagalee laaffiftan? Hin irraanfatamne. Siidaa isaanii takkaa iyyaan gartee siidan isaanii qalbii Islaamaa keessa jira. Siidan isaanii hujii isaan hojjetan. Siidan isaanii galata isaan Islaamummaa biraa qaban. Siidan isaanii wareegama Islaamummaa kafalan. Kana wanni nuti qabnu. Abbuma fedheehu haa ta'u, ar'a dargaggeessi Gadaa tanaa, Gadaan ar'a diin keessan. Islaamummaan dargaggeessa biroo hin qabdu, ka qabrii ibduu eeganaa qabrii fiduu hin dandeessu. Gadaan tun toltus baddus adaa abbaan nuu taa'u kanaani, dargaggeessa kanaani. Bareeddus nuuni, fokkattus nuuni. Rabbi nu hin fokkisin jedha immoo Rabbi kadhadha inshaa Allaah. Kanaaf diinitti dalagaa. Haraam irraa fagaatuun, halaal dalaguun, hujii fokkattu irraa fagaatuun, hujii bareedduu dalaguun, wanni nama biro irraa adda nu godhu yoo jiraatte hujiidha. Uffataa miti. Uffata amma Amiin Ibroo uf irraa qabu kana namni magaalaa, bakkiti koofiyaa fi qamisa itti gurguran ni jirti mi as? Maal janiin? Eh? Maal jetee? Maqaan xiqqoo nama dhibaa. Namni tokko amma asirraa deemee koofiyaa qamisa kana bitatee dhufuu hin danda'u. Maal jettan? Ni danda'a beek. Ab- Koofiyaa akka tiyyaa uffatee as na bira dhaabbachuu hin danda'u. Namtichaa waa haasawee hay sheekha nama guddaa imaamaa guddaa kana barattee maratteeti waa wallaaltaa jeen ufirraa fuudhee irra kaayee dubbadhu jeen hin osirra kaayatuu jee fasii galee imaamaa hammana ga'u maratteeti waan beeku jettaayii jeen ufumarraa baasee irra kaayee dubbadhu jeen hin osirra dabarse jee Islaamummaan kuni uffata nuti qabnu kana tuffi laaffisuu fi tuffachuufii mii kan hin deemu namni qalbii hin qabu gara malee itti hin fudhatin du waa uffatuu fi islaamumma leysa al-iimaanu bit-tahallii walaa bit-tamannii akkana jedha Hasanul Basriin faan islaamummaan waan uffatanii miti waan dibatanii miti waan fakkaatanii miti islaamummaa jechuun hujiidha jedhan wayta akkana jennu uffata keenya jirjiirra Akkaataa keenya jirjiirra jechuudhaa miti. Kun qofti gahaadhaa miti. Wanni namarraa adda nu godhu salaata keenya. Namni duniyaa tanarraa qibla deebi'ee salaatu isin malee ni jiraa? Maa ustaz? Namni amatatti baatii takka soomanu waan tokko kan tuyne guyyaa soomanu isin malee ni jiraa? Namni amma yeroo kana xayyaara yaabbatee labbeeyka Allaahumma labbeeyka je'ee gara Makkaa deemu isin malee ni jiraa? Kanaatu namarraa adda nu godha. Uffataa miti. Hujii hojjannu tanatu. Namoota biroo wajji wanni adda nu godhu hujii tana. Guyyaa hujii tana lakkifne waa takka garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Islaamummaan hujiidha, himatiin saami. Abboota lakkaa'u, akaakota lakkaa'u, warri keenya warra akkanaati, fiixan keenya fiixa akkanaati, bar abbumti kiyyaa'u anaa akkan na laaltu tana bar abbuuma kiyyaa'u silaa rabbi si garsiise bar ajaa'iba goota, halkan hin rafuu bar abbaan kiyya jeje ee maashaallah ee miskiina wallahi amma sii gala. Duuba abbee rafuu baatu ati rafu jirtaa maali maal maal abbaa keetii sii godhatu. Abbee dhuga hin rafne ati rafte rafu jirta. Nama tokko magaalaa Dire Dhawa gaaf tokko waa balleessee warra waa maal jedhanii maxba'aa jedhanii warra waa maxxansu waan hin taane takka qur'aana akka maleetti wayirra maxxanse qabne namticha san hidhe guyyaa kudha tokko anis ka gaddaafaati manguddoon isaanii dhuftee maal naan jette yaa sheekh amiin ati waan hin beeytu bar nuti abboonni keenya Warra biyya tana lafa maqaa dhawani maarro irraa gad ama maqaa dhawun fedhu nama sani na jalaa beekama maarro irraa gad lafa lafa baanani beek biyya tana nuu qur'aana qaraasise nuti bar warra akkanaati atiitu nun beeyne naan jee silaa waa nun hiituu jee har'a mee dhagayii jeen dhuga abbaan keeysan akkas ture isin ammoo akkasii mi jeen isin warra qur'aana kabajaa dhoorke jeen duba Abbaan qur'aana abbaan dayma nyaateef maal janiin? Ilmoo afaan hin mi'aawu jedhan. Amantiin akkasii miti. Amantiin adda abbaati. Amma aduun isinif ba'u jirtu tun aduun teeti fi ta nama biroo takka? Mee anuu achitti hin gabbu haa koy. Masii galee isinii wajji aduu qooddadha waa xiqqoo. Aduun adda abbaati wayta ja'an, aduun amma isiniif bahaa jirtu tun ta Muhammadii fi ta Aliyyiiti fi ta Yuusuf takka wal irraa dhoorkuu ni dandeessanii? Teessuma bahuu jirtii bar. Amantiin akkasi. Amantiin paarlamaadhaa miti. Kan namni tokko Baale irraa bakka bu'u, tokko immoo Arsii irraa bakka bu'u, tokko immoo Adaabba irraa bakka bu'u, tokko Dodola irraa bakka bu'u sun paarlamaa mikir beetiidha sun tun. Amantiin ammoo wikkilinnaan taatu. Cufti namaa, intaltinis ni dalaydi, ilminis ni dalaga, abbaanis ni hojjata, jaartiin, haati manaas ni hojjatti. Islaamummaan Rabbiin nutti kenne akkana. Akki itti hojjatamaa turtes akkana hojjatamaa turte. Tokko tokkorra dhiisee, manguddoorratti dargaggeessi dhiisee, dargaggeessi sheekharra dhiisee, dubartiin sheekharra dhiiftee, kuun walirra dhiisetii miti. diin waliin hojjatan ka waliin qabnee namuu gahee isaa bahu. Irra jabaan qoodni amantii tana gargaaruudha dargaggeessa irra jira. Isin irra jira. Akka gaaritti ulamaa'ii naa dhaggeeffadhaa. Ulamaa'itti siqaa waa baradhaa. Barattoonni as keessa jirtanis barnoonni har'aa nuti namni nuti dargaggeessi barbaannu Nama digrii barnoota tokkoo qofaa qabuume? Nama digrii qur'aanaa digrii islaamummaa waliin qabu barbaanna hunda keessanuutu. Ar'a abbaan islaamummaa tanaa isini gadaa kana. Laaftus nuuni jabaattus numa kanaanitu. Namuu itti gaafatama kana beekee akka gaaritti ar'a tattaaffiin xiqqoon ati gootu, qur'aanni xiqqaan ati barattu, salaanni ati bareechitee masgiida deemtee salaattu, Joollee xixiqqoo wali qabnee quraana qaraasifnee diin irratti guddifnu, warra keenya diinitti ajajnu, ufiifis itti dalaynu, oollaa keenyaaf kabajaa kenninu, fira keenya maxxansinee kabajaa rahimummaa agarsiifnu, nama wajji jiraannu hunda ulfina agarsiifnu, wanni kun hundinu nusratun lidiinillaahi ja'ama. Amantiin assaruu jirtaa beeki. Hoggaa waan kana gootu diin gargaaruu jirta. Matuma keetii toluun. Miseensi Islaamummaadhaa namni miseensa Laa ilaaha illallah Muhammadun Rasuulullah jecha kanaaf miseensa taate, toltee argamuun kee, amaanaa jabeessitee argamuun kee, kijiba irraa fagaatuun kee, haraam irraa fagaatuun kee, oollaa kabajuun kee, fira kabajuun kee, haadha abbaa kabajuun kee nusratun lil islaam, Islaama bareechaa jirtaa beeki hujii tee tanaan. Abbaan hujii tanaf fayyadatu immoo siy, ka irraa bareedu immoo Islaamummaadha. Faallaan kanaa dogoggorri nuti dalaynu, amaanaan nuti dhabnu, rahimni nuti kunnu, firri nuti balleessinu, oollummaan nuti diiynu amantii irratti arraba taha, amantii irratti yakka dalayna jechuudha. Bareeduminni keenya, tolinni keenya amantii tolcha, hammaatu fi fokkatuun keenya amantii fokkisa. Hin barbaadin waan biroo. Amantii jechuun sii miila lamaan deemu kana. Sirraa mul'atti amantiin. Nabi sallallahu aleyhi wa sallam wayta gaafatan Khuluqni isaa Qur'aana jedhaniin. Kaana khuluquhul Qur'aan jette. Amaa taqra'ul Qur'aan kaana khuluquhul Qur'aan jedhan. Haalli Nabii haala amalli isaa Qur'aana jedhan. Waan Qur'aanni ajaje dalaga, waan Qur'aanni dhoorke irraa dhoorkama. Akkuma walii galatti ijoollee dargaggoota kiyya, shamarran, hadaraa, hadaraa, hadaraa Islaamummaa hujiin haa mul'ifnu. Hujiin haa mul'ifnu waytan ju'u, Bobbaa gala teenya keessa, maati fi hawaasummaa keenya keessa, fuudhaa fi heeruma keenya keessa, du'aa fi jiruu teenya keessa jedhe. Guyyaa jirru qofaa mi? Guyyaa duunellee akka Islaamummaan jettetti awwaalla. Akka Islaamummaan jettee wal geggeessina. Har'a qofaa mi? Masgiida qofaa mi? Guyyaa fuunullee, Akka islaamummatti fuuna. Wayta heerumsiifnullee akka islaamummatti heerumna. Kana islaamummaa jechuun. Wanni akka gaaritti eeynu kana. Hoggaa alagga baane waan biro dalagataa. Hoggaa duuti dhufte waan birotti dalagataa. Hoggaa heerumaa fi cidha dhufe waan biroo hojjataa. Hoggaa masgidatti ol deebine immoo Allaahu akbar. Miskiina wallahi. Ammas rakkisaa. Odoo Allaahu Akubariin qalbii keessa jiraatte achitti si wajji jira Rabbiin sila. Jiruu jireenya keenya keessa Islaamummaan seenuu qabdi. Oollaa keenya keessa seenuu qaba. Dhaamsi kiyya gabaabatti ka har'aa hammanuma. Waan haarawa sheekkonni adaabbaan beeyne Amiin Ibroo dubbatan yoo jettan manaama tayaa beeka. Hanguman haasawe sanillee hin dhaggeeffanne jechuu isheeti. Kanaafuu inshaa Allaah warra dhagayee jala deemu Rabbi nu haa taasisu.